mazuva ano vanhu vazhinji vari kushushikana nezviri kuita mukati meupenyu hwavo zvinounzwa nekusavimbika kwevarume nekusavimbika kwevakadzi asi kazhinji kachinoramba ingori fungidziro yekuti anoita here kana kuti haaite ndozvibata sei pamwe unoti ukabata iri meseji unogona uno kuudzwa zvimwe zvekuti handimuzive munhu ari kungonetsa neni asi zvimwe zvinhu zvacho kuti uzvibata panenge pasanganikwa nenyaya seyataka eh, yatiunza pano muzuva ranhasi uno kuti e, tizive zviri kuitika regai tirege kuwanza munamato e, sadza richipora mukoma makadii tiri paino makadiwo tiri panapa pasekuru e, nekuda kwenhau yamakambofambira kwavari panapa tinoda kutangira pazvakatangira muchakaita kuti muzouya kunoko marenge nekusavimbana nemudzimai wenyu zvakatanga sei makatanga kuzvibata sei eh, munoona nhau iripo kubata kwandakazviita kuti pane zvei zviri kuitika mukugarisana nemudzimai wangu mudzimai wangu ndichigarisana naye mumba haana chaaishaya zvinhu zvose aizviwana ndonga ndotadza kana kurara nekuda kuti nditsvage kuti mhuri yangu idye chiguta asi iko zvine izvi pane zvandibata kuti kuzosangana nekuzochiedzo chanhasi chiedzo chanhasi chisati chavepo makamaonei musati mauya kwasekuru zvandakaona ndisati ndauya kwasekuru mudzimai wangu tatichipota tichisangana semunguzi semurume nemukadzi bonde tichinakidzana mumba asi bonde ranga rari kuita zvokuti anotondirasisa kumamwe mazuva onditi ndiri kunguva asi asiri kunguva achiramba kurara neni zvandidzudza kuti ko chii nei asisade kurara neni mudzimai wangu uyo chii chiri kumboitika maari ndobva ndatiree kuzvitsvaga ndichitadza kuzvibata asi kuno kwainyanya kuwandira aingoti nguva nenguva ah ndaenda kwamadzibaba kunoshandirwa ko nhau yako ndeyei tibvunzana mumba haasi kurinyatsondibudira pachena ndakati ah asi kuda pamwe mupfuhwira wada kundiitira inini kuti tiwedzere rudo kana ruri rudo hazvina mhaka ndazvienderere mberi ndingadzokera kumashure zvishoma shoma mane vana vangani tane vana vatatu mukuru ane makore mangani mukuru akuenda form one Eh, kumwe wacho mumwe wacho agre- akuenda grade 6 kamwe kacho kaa grade 1 ma- ma nenguva yakadii muri muwanano ah tagara kunga tane dzinokwana kuita 16 years kusvika pa 16 years here pane zvimwe mamwe mafambiro here kunze kweaya eh, ekuzoenda kumasowe aya amunofunga kuti imimi a- a- anga- a- aive suspicious ah kumashure uko ah kuda tichangotanga kuda kunogarisana ndine mamwe madzidzo andakambosangana nawo nekuti iye angambo semunhu pamwe anenge ambouya auya kamurudo kambobva kaimbogara ka achiri kufara musika anenge asati anyotsoteera eh, gwara netsika dzekugarisana mumba asi ndakazomukontrol hangu ndakangobatawo message kune vanhu vangu vamuedza kumupfimba kwaenda kunotenga muriwo kuchitoro kumashops asi manje ndakagona kugara naye pasi ndakaona natete vakamudzidzisa akadzikama akagara asi iko zvino ndopa ndazosangana nedambudziko rakafanana neiroro rekuti mudzimai wangu anga achienda kunonamatirwa achienda kwaanga achinoshandirwa dzimwe nguva dzenguva ndichitodzoka kuba tinosvika kumba nona asati adzoka kwatosviba ko uri kupi nomufonera unzi ah ndikusvika ndanoenda kwamadzibaba aiuya here nemiteuro yekugeza muteuro yaiuya nayo mimwe yacho hauzodi kutsvaga zvakawanda anenge anyingoti amutero yangu ndashandisa napiwa mvura ndatogeza hauziione anga achinamata kumasowe here kana kuti anga achingoenda kunoshandirwa kazhinji anoenda kunoshandirwa anoenda kunoshandirwa bedzi chete e, kana vachinamatoirisa ndee aigona kumboenda wake unoswerako asi zvekuti nditi ah, munhu anga anzi atendeuka kuti kuchinamato chemasowe haa kwete haana ndisinganyatsozviona munguva yai shoma shoma yapfuura ye makambobatawo here kana meseji inoratidza kuti pane zviri kuita kunziko kungokurambirai bonde meseji mamessages mamwene andichimbobata asi kuanga akarerekera kwacho anga ine chivande anga singanyatsoti dyo zvandandichifungira saka ndachiti gedze ndimbonyatsoona ndinyatsoona zvinhu zvangu paground ndisekurumidze kungwarira munhu ndisamubate nekukurumidza sekuru makavaziva sei mem sekuru nhau yakaita kwana sekuru ndakangovanzwawo nemadzisahwira kuti kuna sekuru anobatsira zvekuti vanoshandira apa e, ndobva ndanangoonomwe sahwira abva nditi hanini ah, nokuratidza ndobva angosvika mva ndiratidza kuti ah, ndo panogara sekuru pano pamakauya sekuru vakati chii sekuru ndakavaudza nhau iyi ndakati sekuru mudzimai yangu mafambiro ari kuita handisi kumanzwisisa uye zvekwaakunyanya kuwandira uko a ah, neupedza ndinomborotawo handisi kuzviona mushe pane paneki zvandiri kufungidzira kuti pane zviri kuitika pane mudzimai wangu saka zvino sekuru ndavaona ndavaudza nhau iyi sekuru bva wandiitira dare rangu vakanditi a ah, muzukuru handinga kukurumidziri unoita ukasha regedza uzvibatire wega tsuro yako pamusungo uone zvandinokugadzirira chokwadi chiripo asi hazvisati chachi chanyatsoopo ndingakumhanyire kumberi asi zvandoda kukuitira nhasi zvandoda kugadzirira ndokupa chi e, kii unokiya wakiya woenda nezvinhu zvangu handidi kuti zvionekwe usaita kuti mukadzi wako azvizive asi uchamubata uchauya wakumhanya uchindiudza kuno kuti ndazomubata ndamuwana atone murume wainaye akatorara nemurume iye zvino izvi tiri papi iko zvino izvi atone murume akatorara nemurume wakanamirirana nhau iyi ndatoizadzikiswa naambuya vemuraini vepa next pedu vaanongowadzana wadzana navo vanoenda ikoko ndo vanonditi a ah, vandifonera pafoni vakanditi ah, zvandaona kuno chi handida kuzvinzwisisa ah, mudzimai wenyu izvozvo so ani mumadzibaba vaya vaya vekuchechi vaya vaya kwaanoenda kuya kuya vakarara vese asi vanenge vakanamirirana asi saka nandiri kukumbira kuti imimi chiita izvo munokwanisa kuti mukwanise kuita muutese muuye uzozviona kana kuti muedza zvamunogona nokuti nhau yakamira kuno kwaina kumira mushe imi masvikapo here ndasvikapo ndakatozviona asi ndati chekutanga handina zvandinokwanisa kuita nokuti ndingauraya nokuti ndakabatikana pandiri panapa ndikurwadziwa ndambofunga kuda kutoponda mm. ndakati a ah, regedzei nhauya ndakaudzwa nasekuru iya rekedzei ndinozadzikisa kuna sekuru pane mashoko here amambotaura naye maviri matatu iye mudzimai wenyu mudzimai handina kukwanisa kutozotaura naye kana chikomba hapana zvamataura sekuru ndachema ndarwadziwa ndarwadziwa nezvaitika mm. ndaono ndakasvikapo kuti ndichinyatsoda kutaura naye ka haa pamwe ndozopedzera ndatovharirwa ndatokujeri tinotenda mukoma E, pari zvino izvi mhuri yezimbabwe regerai tisvike pamasowe nasekuru tione kuti dare iri rinopedzwa sei

chii chaitika amai Hmm? tichiregedzana hazvichaita tachita zvatanga tichiita zvakatanga rini zvamai ah, patone mwedzi yakati wandei
e, ku, kuti zvizvosvika pakudai manga muchishaya here bonde kumba
zvacho ah, madzibaba hmm. zvakaoma baba kumba kwacho ndasinganyatsoriwana ndasinganyatsogutswa plus kumwe kwacho kune kuri kufuririka
madzibaba Ndi munoshandira vanhu ka panapa? Ichokwadi.
Munoitwa madzibaba ani? Joshua.
Madzibaba aJoshua. Vangani vamunoda vamunoita zvakadai navo? Ah, ndakangoonawo muedzo kuna amai vavo chete. Ichokwadi ichocho? Ichokwadi.
Eh, chokwadi ndivo vamai vavo chitiro vaingondiitirawo mhiko mune makore mangani muchi- muchi- muchinamatira vanhu panapa imimi Ah, panapa ah, makore anokwana kuita gumi nemasere gumi nemasere
kumuridzi wemunhu munoti chii nezvamaita izvi ah, ndikutoshaya kuzoti muridzi wemunhu ndomuti kudii nekuti ndiunyara kuti zvazoti ndoita sei semuvakidzani
munotomuziva zvenyu muridzi wemukadzi ichokwadi saka iye akati mofa zvenyu makadaro zvinoita ka ah, takungokumbira ruregerero rumwe kuti dai atibatsirawo zvako tingo kana tichizoripa hangu ndinozoripa zvangu mune zvekuripisa zvacho here ah, tinongozvitsvaga tichongonoona kuti muripo wacho anenge achida wakaita dai manzi muripe imimi dai anga ari mukadzi wenyu awanikwa achita zvakadai so mungadai mati ari muripwe sei Ah, chero vakangotiwo kana mombe mbiri ah, zvinogona ndoigona ngotsanzira kundimupa regai ti- regai tisiye kune muridzi wemudzimai uye nasekuru tinzwe kuti vanokwanisa ku va- vano- vanoronga sei dare ratasangana naro iro riri vateereri ndo zviri panapa madzimai vasangana nemu- ne- nemadzibaba vanoshandira pano pamasowa vari kuti zvaiti zvakaitika kwekutanga regai tisiye nyaya iyi kuna sekuru Iwe mzukuru iwe. Rega kuti kudii boko yakudari kwangu iwe. Makanditaurira sekuru makati nawo yauri kuchema naye mzukuru ina udiki. Ndakati kudini boko uya kudari iwe. Makandiudza sekuru. Handina kutaura kuti midzimu yako ane mafambiro ari kuita here? Makandiudza sekuru ndora naida kutorevedza chairo. Zvino nhasi chii ichi?
Handina ndakataura iri. Ndizvo chaizvo sekuru zvaitika sekuru. Zvine iwe ndine zvandakakupasa iwe ndine roko randakakupa ukanisa kupiwe riri kupi roko iro Ah, sekuru makandipa manje zvino motondiregera sekuru handichatozive kuti nekutsvaira tsvaira kwangu achi zvino nasi uno ndoita sei iwe kana wadiroko hapana uda kuti ndiite sei apa sekuru ipapo pato kutonetsa sekuru nokubatikana kurwadziwa kwandi kutetiwo sekuru ka zvino handiwo ropa rako ke uyu zvino woti ndoita sei ini ndotokumbira kwamuri sekuru rubatsiro kubva kwamuri sekuru zvakanaka zvino uda kuti ndisunungurei
ini sekuru nina ndaifunga kuti vanhu vasunungurwe zvingokuvharana zvakadaro
zvino ndodiniko paneni nditaure neni tinzweka e sekuru ini ndoda kuripwa sekuru ini kana mosunungura munosunungura ini sekuru asi ndoda kuripwa sekuru asi mudzimai handichamuda sekuru handichamuda uipfambi zvino ini pano uyu ndichamusunungura uyu unondiwa iwe zvino vava ndichavasunungura ava nokuti nzvimbo yavaitira makunakuna vaitira ino pano nzvimbo inonamata vanhu kai unondiwa zvino ava ndichavasunungura pano unondiwa sekukumbira kwawaita iwe unondiwa iwe iwe muzukurisikana iwe ndodini naro iri riri pano iri akona kuchema iwe ndati ndodini naro riri pano iri ndoparadza iri ndosiya zvakadai zvino iwe tora gubu rangu remvura uyenere pano iwe zvino zvakanaka izvi handiti andakataura hereri handina kutaura kunde vati uchazvionera waga iwe
ndakatomba mari akatoshandisa akandinja kudzosera sekuri ina ndichakwanisa kutogarisana nawo sekuri ndakuto andifungo ndakatodzokera handifungi kumba kwacho ndichanogara ikoko ndikutotama ini ndinonounogara nokuti dzatonyadzi muchimana nevamwe

sekuru ndabatikana sekuru ndarwadziwa sekuru ini ndarwadziwa ini sekuru ini
handizivi kuti mukadzi anoshaya chii uyu mukadzi uyu ari kushaya chii chaari kushaya mu
sekuru chii chawaita mukati menzvimbo ino iwe kwai chawaita ko mukati menzvimbo ino naa sekuru muzukuru handiti kuya unonamatira iwe sandizvibaaonesira chinamato here handizvozvo chokwadi apa ndaita zvinhu zvakashata

Aiwa ndambofungura kuti ndozvaungaite izvi. Mukadzi munomuziva uyu. Ndomuziva totogara kuti senda kuti. Hanzi ndimakauya makamudhonza kuti auye kumasoro.
Ndakatouya nawo kuti vabatsirwe saka ndozvava kudidi izvi. Ndine urombo nezvaitika. Zvimune vana vangani? Tine four.
neuromba mai mudzimai wako one vada kudai yamuka uba
imbatya zani dzedu tora mbatya dzako upfeke sekuru ndokumbira undipote musikanzi wasekuru haikona iwei uda kuita sei iwe uyu murume andirwadzisa sekuru saka uda kudini pano iwe handi wakumbira kuti sekuru nda kuti vazukuru vasunungurwa
titeera kumasure kwasekuru muzukuru ramanye nofunga kwako
pfeka mbatya udzoke pano iwe vaipfeka mbatya udzoke kuno iwe unodiwa anototiza uyu kurimiza iwe munoti shamwari yenyu yakakuunzai kumasowe iyi ari kuchema apa nekuda kwezvaitika izvi munoti chii kwaari mashoko enyu imimi noti shamwari yangu ndiregererewo nezvandakaita gumbo mumba gumbo panze zvakashata zvinoparadza musha
ari kuchema kamusikana ari kuchema M- amai ava vari kuchema muridzi wemurume wamanga makanamatidzana naye Muno- ndiwo vari kuti vatiri kubvunza kuti muri kuti chii kwavari ndikukumbira kuti vandiregererewo ndakavatadzira zvangu nekusaziva kufuririka Nekuti baba vaindiitira mafevhasi akawanda muchechi ngavandiregererewo
ndosaka ndauya pano unodiwa
saka maapa manga makaprotect here hongu kake chingani muchida iso
nguva yareba tichidai asi zvazvisingamboitiki nhasi ndopa zvazoitika kuti tinamirirane kudai Eh, murume wenyu akakususpectai kuti ndozvamuri kuita akaenda kwasekuru eh, akatotsvaga mushonga wekuti mubatwe
ko hama dzenyu munoti chii zvamaita mukuwasha wavo izvi zvirinani ndifa hangu nekuti hama dzangu hadzizvitambiri zvakadai murume wangu akatobvisa pfumo apa tine vana vatatu tese saka hama dzangu hadzizvitambiri
utakure tudhende twako nhasi ukuenda kumba kwenyu handichada kugara ne handigari nehure handigari nepfambini handigari nepfambini pfambi yakadai kwase wakumbira inokada kuti anaro naasekuru azvibudi muzukuru andiwakumbira kuti sekuda kuti vanhu vasununguru wako muzukuru ndikuzvinzwa sekuru a sekuru zvinongorwadza sekuru ndimiwo kana nemiwo masangano zvinhu zvakadai so munonzwa sei sekuru makore mangani 16 years tiri tese vana vatatu pane mwana asiri kuenda kuchikoro pane mwana asiri kudya iye asi kudya

akawanda hapana here mamwe madzimai akamboya achisuspecta kuti achikomburena kuti mudzimai wenyu murume wenyu mama nemakore mangani muchigara mese nebaba
tata kutosita 16 years
mapotsoro anowanzaita madzimai akawanda muri mudzimai mumwe achete here pana baba eh, ndiri one
tine huromba amai nezvaitika madzimai nditwa eh, sylvester tapfumana ndiri kutaurawo nani ninonzi madzimai maria madzimai maria ndimasangana nechiitiko ichi zvafamba sei ah zvaitika ndezvekuti inini ndandine minamato yangu yandakanga nanzi namadzibaba ndinouya naye sekuti nhasi izuva reshandiro vanonzi madzibaba ani madzibaba joshua mm -hmm. saka makuseni pandatopedza basa pandasvika pamasoe ndasvika ndikagara saka pandati rega ndiende kuseri uku kwedombo ndinozvibatsira ndopandatoona vanhu vakatorara saka ndabatikana ndopandabva ndafonera vamwe amai vekumaraini kwedu musati mafona mataura navo here ndatombodeedzera madzibaba chii chamuri kuita ichi havana kukwanisa kundidera Madzimai ava ndavatarisa ndikavaziyawo vanga vainawo futi. Saka ndopandafonera amai vekumaraini kwedu ndichida nhamba dzemurume waamai vanga vaina madzibaba ava. Ndopavabva wandipa. Ndopandafonera ndikati manyaya muye mundionerewo zvendiri kuona kupi kuno kumasowe hana kuvaudza kuti chii chiriko. Saka pawasvika wabva wangozvionerawo. ava amaiwo vamadzibaba mukadzi wamba madzibaba muprofita ava vanouyawo futi kumasowe kana vanhu vechishandirwa saka vabva vangosvikawo nguva iyoyo tava tangoita true ndokusangana kwandaita nawo vana takudzokera kumashure e, zvishoma shoma pane here kufungidzira kwamunosangana nako imi sevanhu vanonamata pasowe rimwa chete iro rinonzi chii sowe iri Zwe redu rinonzi paJerusarema. Mhm. Mm.
Mutungamiriri ndo baba Joshua. Ndo madzibaba Joshua iva. Pane here kumbotari kumbofungidzira kuti madzibaba vanenge vasiri kufamba zvakanaka kubva kwese kwamakabva muchitanga kupinda sowo iroro maanenge vakadii? Ah, ini ndatone two years ndichinamata pamasowo apa handisati ndambonzwa nyaya dzakadai so ini ndatoshamisikawo nhasi kungosanganawo nezvakadai kana umbonzwa runyerekupe kumboti madzibaba wanyengewo munhu ah, handina kumbobvira ndakazvinzwa mm. ndazotongoshamisikawo ndatoshamisika kuti sei ndasanganawo nezvinhu zvakadai ende madzimai vachona tovaziva vanotouya kumasowe haa muri kunzi ndimakakoka kuti vauya zobatsirwa kumasowe aiwa ini nhasiri ndakavakoka ba madzimai ava vando vanga vakuchema vachiti mufunge madzimai avava ndini ndakatovaita kuti vauye kuno kumasowe vanga vakarara nemurume wava e eh.
vachiti vauyozonamata pamwa chete kwete eh. kuzonamatirana aiwa kuzotonamata zvekutoti ipapa vatori nemagemens madzimai vava ah, tanyara zisingaiti tarisingazvitarisiri kumutungamiriri kuti angaita zvakadai pamasowe aa ah, ndavhunduka remangwana resowe rakadai rakamira sei kana muchingoonawo nezvaitika nhasi izvi haa ah, ndiri kutoona kuti sowe ri haa ah, handifungi kuti richaenderera mberi nekuti varume chaivo vakanzwa zvakadai hakuna achatenda kuti mukadzi wake auye kumasowe kwakadai haa ah, sowe ri ratoparara iri kana neni handichatokwanisi kutoramba ndichinamata panzvimbo iyoyo handichatokwanisi kana zvemasowe zvacho haa zvakutondiomerawo kuti nditoramba ndichienda kumasowe nezvandaona zuva ranhasi nezvaitwa namadzibaba joshua izvi pari kuratidza kuti mudzimai achitaura ari kuti pamwe kune kune kutaura ari kuti muyedzo kumwe kutaurawo ari kuti kumba ndaa ndisingagutsikane uyewo ari kutaura kuti baba vaindi madzibaba ajoshua vaindiitira mafevha dzidziso yamungapawo ndeyekuti chii ataura mudzimai kuti ndanga ndisingagutswe kumba chii chingaitwa kana zvakadai muchidzidzisa imi ndimadzimai echikuru masangana nemadzimai echidiki anosangana nedambudziko rekuti pabonde havasi kuguta kumba haa ah, nyaya dzakadai so tinotombogara pasi nawo madzimai tichivadzidzisa kuti kana muri mumba dzidzai kubudirana pachena semurume nemukadzi kuti shamwari dea wandiita so wondiita izvi ndozvenonzwisisawo kuti ndigute padubonde pacho ee eh. totombovadzidzisa but apa tinoshaya ziva kuti eh, kana ishavi kana kuchiva ah, hatizive pataurwa nyaya yemafavors guys varume vevamwe vachiitira vakadzi vevamwe mafavors haa ah, ini favor yacho ingaitwa namadzibaba kuna amai ava handisingazivo ndo yebonde iyoyo here favor yacho nekuti pamasowo apa haa ah, izvemafavors hatizvioni isu Kana wekweda hakumboitwi zvemari dzinoshamisira ka zviye kunongobiswa madhora dhora ehuni. Saka iwo mafevha awo vanozoitiranawo haa handizozivawo hangu kuseri. Mm.
tino tinotenda neku nekuti ti- ti- titaure nemi Eh, handingazivi kuti pane chimwe here chimwe chamungada kuwedzera pane zvamataura nezvamasangana nazvo nhasi Mambofunga here imwe pfungwa yekuti regai ndirege kufona ndisiye kusvika va zvangoregedzana kana kuti pfungwa yatanga kuuya pamuri ndeyekuti chi? Ndatomboita chinguva ndakamirapo ndichifunga kuti pamwe vangonyarawo kuti taonekwa vachabva ndisingatoziva kuti kutonamirana kwevanhu saka pandazotoita chinguva ndakamira ndatoona kuti a ah, ndiri kudedza vanhu ava ka hapana action iri kutorwa ndo pandazotofunga kuti rega ndidedzochii vamwe vanhu vaonewo eh. pari zvino munotendera kuti mishonga iriko haa ah, pandazvionera apa haa ah, ini zvekuman'anga izvi ndasingatombozvizivi kana kumbozvipinda but apa i ndatenda ndatozvionerawo kuti haa ah, zveshuwa mishonga iriko ende inoshanda zveshuwa mm.
mungakurudzira here vamwe varume kana kuti mamwe madzimai ane varume vanofamba famba kuti vauyewo kwasekuru vazogadzirirwa tipote tichibata vanhu vanosangana nezvakadai
haa apa pa ngavauye vagadzirirwe pamwe dzimba dzingadzikama nekuti zvine izvi vakadzi vanyanya chihure saka vakatouya vakatobatsirwa kudai so zvinoita zviri nani zvitori right mishonga iriko ende vanozvigona zveshuwa ndazviona ende asingatombozvizivawo ndazotoshamisika ndakutoona ivo vanonzi sekuru havasvika saka a ah, ndatotyawo nazvo saka haa vanhu ngavangodzikama vagotsikana vari mudzimba nevarume vavo nevakadzi vavo mm.
tinotenda regai tinze kuna amai vemunhu amai mucharegerera here murume wenyu
handigoni mm. andirwadzisa
ari zvino pfungwa yenyu iri kutofunga muri kufunga kuita sei uyu muvakidzani wenyu munhu wamakaudaidza kumasowe muchiti munamate pamese kwete kuti vanamatirane zvataona vakaita nhasi izvi hai ndogona indomba kwedu because amana changa chishaya musi uno ndaitoda kumba akati andirireiti ndirireiti Sekuti unoti pona anenge achiti ndiri right achizoti pane kuhari kuzviwana. Madzibaba ah, Joshua ndovaiti ndiri right. Eh. Saka ndenjagarirei. Vati bonde ukumba ranga rakuita shoma vachiwanzira bonde kusango kumasowa. Tema nongopa zvima excuses na basa ndiri pamuna matoenda zodai. Iye munhu achiziva zvake zvaari kuita. Saka